Eritreretin'ny hoe tombontsoa. Eny, arak'izay izany an, ohatra misy an'za, misy olona izany maha tsy tsy tia tsy tianao ohatran'izany iny dia efa mba ataonao dia efa faly izany ny fonao hoe nahavita zavatra ohatran'izao ohatr'izay. Misy izany ny zavatra hoe ity olona ity an tsy tiako ity dia efa ataoko izany izay zavatra mahavoa an'io dia efa izay izany no ohatran'ny hoe tombontsoa aminay manokana izay. Faly amin'ny fahavoazan'ny hafa izany ianao? Izay mihitsy izany ilay amin'ny ara ara, izay mihitsy izany ny fombanay e! Faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Izay. Ohatrohatr'izay ilay izy. Fa firy taona no nahatonga anao nanao an'ity mpamosavy ity? Efa taona maromaro ihany. Eo mety eo amin'ny roapolopolo taona eo angamba. Izay izany no tena nanaovana an'io. Fa ilay izy izany an, mety hoe mbola tamin'ny, tamin'ny andron'ny. Ny razambe taloha tany zany e, eo mbola kelikely zany de efa ohatran'ny hoe entiny le bebe foana manaraka azy, ohatr'izao ny fomba atao ohatr'izao, makatsy makaroa de efa ohatry ny karazana ampianarina zany, de rehefa ho faty izy ohatry ny hoe nafinja, nafinja zany le zavatra de efa nifindra tamiko le izy de za ndray no nandimby azy. Ianao ve tsy mahita hoe ratsy anie ty asa ataonao ty? Tsy nahafantatro tsy hoe ianao izany ohatran'ny hoe tsy tompon'ny tenany hoe ratsy io fa zavatra tsara ny fieritreretanao azy e! Dia efa lasa ianao izany dia izay. Ohatr'izay ilay izy. Inona avy ny karazana fanafody ampiasainareo? Be dia be ry karazana tapa-kazo, karazana, maka ny, maka an'ireny vovo-paty ireny ianao ohatrohatran'izay, ireny taolan-drazakely hanina ireny dia ireny no afangaronao. Dia masina tsara io ary tiana tantely sy ohatrohatsin'izay. Inona izao ireo anaty vata etsy anjoron-tranonao ireo? Ireo izany an, misy taolam-paty ireo, ao ao daholo izany ny karazan'drazana fanafody rehetrarehetra, misy tapa-kazo ireo, misy vakambakany ireo, maro ny zavatra ao e! Dia efa ireo izany efa masina daholo ireo, ary ireo zavatra ireo an, miteny ireo. Miteny ireo raha vao misy ny anona hoe misy tady anao ohatran'izao sy izao anao. Dia miteny ireo izany mibitsika amiko ireo zavatra ireo raha vao misy hoe olona tady tady hanindry an'ilay anà izany dia tsy maintsy miteny amiko ireo. Dia efa io fotsiny fantatro io dia efa mitsangana aho dia efa eo. Hatramin'izay nanaovako azy aloha mbola tsy nandiso fanantenana ahy ireo zavatsy ireo. Ianao izany tsy mba mieritreritra hoe ho ajanony ireo na mba andeha hivavaka amin'izay? Ah, tsy mieritreritra mihitsy aloha hatreto. Hatramin'izao aloha dia mbola ireo izany no ohatry ny mbola tokona sy tazainao e! Fa fantatrao hoe ratsy ireo zavatra ataonao. Izy aloha tsy hoe ratsy, aminay ilay izy izany tsy ratsy fa tsara ilay izy izany matoa hoe notazonin'ny ray aman-dreny be tany aloha tany dia hoe lova izany ilay izy. Izay izany ilay hoe lova tsy mifindra izany. Ianao io nenitorazisy a, Rehefa mandeha mivoaka mamosavy Amy firy nareo no miainga de amy firy no miverina ato amin'ity tranonareo ity? Inona ihany koa no dikany hoe maizimaizina ohatran'izao ny ato amin'ity efitra misy anao ity? Ka tsy maintsy atao maizimaizina satria hitanao ihany indray indray mba ianao mba misy vahiny miditra ohatran'izany de mba tsy maintsy atao ohatrohatsin'izay izany ilay izy. Ary ny lera fivoahana rehefa amin'ny alina dia ianao izany tsy hoe ianao no mifidy an'io lera io. Fa io zavatra io ihany no manainga anao hoe andao ohatry ny teny aminao koa io zavatra io hoe andao de lasa ianao zany miarina de vao miarina iny ianao de efa misy namanao moa efa miandry eo an-tokotany eo eo an'ny amin'ny raika raika ambin'ny folo eo zany zay mandeha de efa lasa mandeha any de zay misy tena hoe lavitra mihitsy ny aleha misy misy misy fivoriana ohatran'izany de efa any alavitra any ianao zany Miaraka manao rodombe any. Misaotran'izay le izy. Dia firy no mety miverina nareo? Any any amin'ny telotelo any. Ny any amin'ny telotelo any zay vao miverina dia rehefa mandeha aloha zany alohan'ny hivoahanao an-tsanao. Ho sora-menaka daholo io vatana io. Sora-menaka mba halama zany io vatana io dia ahasorina ny akanjo dia atao alana. Ny lohaviny io. Loavina ao amin'ny lohanao ao de atao alana de lasa satria ny antony anesorana an'le menaka zany a ndraindray manko ianao zany misy misy misambotra ohatran'izany de mba malama iny mba iny zany malama ny vatanao de mba mivotra ohatrohatr'izay zany ny antony anesorana an'le menaka Inona zao ny menaka fiosta reo? Menak'omby no tena fiosta, menak'omby. Inona ny antony zay menak'omby fa tsy de l'huile coco? Ah menak'omby no, menak'omby no tena tsara zany, zay zany no tena fomba le fanafody e, menak'omby fa tsy diluile coco, de rehefa alohan'ny handehanana ndray ho hiverina io zany menak'omby io an, de mandro anao aloha lasa aloha anao makany anaty rano zany de mandro enao manala an'iny manala an'iny menaka iny. Toa tsy izay? Izany hoe nareo ve rehefa mivoaka ohatr'izao misy firy? Dia eto amin'ity tanàna vitsivitsy ity ve misy olona miaraka aminareo sa any amin'ny fokontany hafa no miaraka eto daholo? Maro ka! Misy ohatra izany izao izahay eto an, tena miara, tena mpiaraka eto izany izahay eto amin'ity tanàna vitsivitsy ity, dia eo amin'ny fito vavy eo. Dia any avelambelany any misy namanay any, misy, misy lehilahy ihany koa fa tsy hoe vehivavy daholo akory. Misy lehilahy ihany koa miaraka aminay ihany. Dia fitam- fitambarana ihany izany izao no tena hoe fitambarana, eo amin'ny fito amby telopolo izao. Nareo le misy lehilahy misy vehivavy ireo efa miboridana eo ve nareo tsy anay mpananao firaisana ara-nofo eny am-pandehanana eny? Aa izay indray aloha mbola tsy nisy, tsy nisy izay hatramin'izay aloha fa dia le asa fotsiny natao dia samy eny. Tsy maintsy misy olona ve sao valianareo sa de inona no ataonareo rehefa mande any an'alina any manakorotana tranon'olona mande mamimamy sa avy mamoron-keny ve sa mifanevanja. Fa zay aloha tsy de hoe rehefa misy aloha ny olona sao valiana tsatsa hoe sendra tsatsa lena de tena sao valiana tanteraka tokoa. Fa zay ndray tsy de hoe manano manatrano olona fa mandeha eny ambony fasana eny ohatrohatran'zany ndraindray misy anle le fasana anirotra ireny de misy le vao alevin'ireny le ohatra hoe fatin-jazakely moa de atao anirotra de iny oazany iny oazany iny angalana anle taolam-paty eo, hoe tsy hoe maka anazy rehetra rehetra fa le angalana sombintsombiny fotsiny e. De ataonareo inona le taolam-paty? Ay io entina mody io hanamasinana anle zava-tsaty fa io no tena misy an'io zany no tena manamasina an'io zavatra io e, io zany no tena tena mifangaro amin'io zavatra io. Nareo ve rehefa le mivoaka teny Toravia sy manao le feon-ketriny reo sa miresaka otran'izany? A tena manao anle feon-ketsiny. Azonao atao kely ve ny feonareo rehefa le mandeha? Eny tompoko, inona no tadiavin-tena ho azy? Tena miova efa i soavaly azy zay dia manao an'izay zavatra izay satria manko ny tsy maintsy atao le fiaketrina mba tsy ahalalany mba tsy ahalalany an'ity endriky ny tena indraindray manko hoe mba olona mahafantatra ny tena ihany le fiseho an'ny tena le izy dia tsy maintsy ovaina kely ohatr'izay. Inona ny fanafody hoe fanefitry ny fanafody ratsinareo? Ny fanafody ny fanafody fanefitry ny fanafody ratsinay aloha ny ahy tsy tsy tiany.

Kanefa nenay a mbola tena mahery e! Mahery fa mbola tsy mbola tsisy nahafaty aloha ny nenay nodinay hatreto e! Zay zay roapolo taona nahery nandana zay mbola tsisy mbola tsisy nahafaty mihitsy. Tsy hananakavana zany ny fiseho valiana olona. Tsy hananakavana io fa na havana ary a ka ohatra hoe sanatria marary aho zao io havanao io. Ty malala ianao hoe havako ty da lasa ianao makany any anjorontsano anjoro firarazana antokotany olona marary ianao zany any mandeha mandatsak'aina any ianao mandihy lasa indray ianao makany vavafasana any ianao mitsitsika ny ainy olona io ohatsohats'izay zany le izy da nahavana ary za zany zao raha tratranao mandeha any sovalinao ve ry nenitoa tena sovaliko tokoa raha tsatsako any aminy maizimaizina any Tonga dia sovaliko tanteraka mihitsy. Tsy misimonga mihitsy fa zara raha ma- zara raha mahita ho sovalinako. Zay no efa fomba mpansavy e! Inona no tena mahafinaritra anareo leo ny soavaly olona? Aka ohatr'izay zany le fomba fi- le tena mahafinaritra anay le misoavaly olona zany a, de ohatry le hoe any de voziko ty fa tsy atsako ty andro any ka tsy amelako ty raha tsy ohatry ataoko ohatry zao sy zao, ohatr'izay zany le izy. Araka le toetsa, araka le toetsaina ratsy fotsiny e! Hay enao matsapa hoe ratsy any ny toetsainareo? Tena ratsy aloha le izy fa zany hoe efa nentindrazana zany le izy de tsy azo tsy azo avela, tsy azo ariana. Enao ve tsy mba mieritreritra hoe hiala amty asanao ty any aoriana any? Ah, eny, mieritse- mieritseritra ihany aloha ny tena hoe hiala an! Efa tsy, izy zany efa fombandrazana ka tsy mety e! Tsy azo tsy azo ajanona ry Lisy konkoa a! Amin'ny lafiny indray ahitana zavatra maro ihany dia izay izany no tsy azo ajanona. Inona ilay zavatra maro? Ohatra hoe ianao izany a, raha misy ny olona mitetika hanao ratsy anao, tsy hahavitanao mihitsy izy satria ianao izany efa ao aminao daholo ny hanina rehetra rehetra, tsy mahavita anao mihitsy izy fa ianao fotsiny a, ianao izany no mahavita azy fa ny olona tsy mahavita anao e! Fa tsy izay izany ilay izy. Ianao izany dia maha misavy foana ny androtoam-piainanao. Maha misavy foana. Ary efa be dia be mihitsy ny olona efa efa nalatsaka aina e! Teto amin'ity tanàna ity, tany avelany tany le olona tsy tia tiany ireny dia efa ataoko. Ohatra izany hoe misy fotsiny hoe may vava na manao manao vava ratsy amiko, ho azoko tena. Tena indray dia ataoko hoe tsy izao tena fa tsy hamelako tena raha tsy matiko. Tena mady tokoa iny e! Izany hoe ianao izany valifaty foana ny anareo mpamosavy rehetra. Mba ahoana ny fomba fankatanareo ihany koa rehefa amin'ny andro atoandro ireny hoe tafahoana nareo samy mpamosavy hoe fito vavy eto amin'ity fokontany kely ity? Alem, rehefa amin'ny andro atandrinay aloha izany izay an! Tsy samy hoe mifototra mody be ohatry ny tsy mifankahalala akory ara fa samy hoe iny ianao samy lasa mikarama dia ohatrohatry izay e! fa rehefa amin'ny alina dia tena miara mirona tsara mihitsy a! miara mirona ry kala alika a! izay no tena izay no fatao rehefa amin'ny alina. Marina ve zany nenitoa Rassy hoe nareo manao rakitra? Eny tompoko, tena marina tena marina tokoa io, ary dia tena manao rakitra ary te tena rakitra tena vonona be mihitsy ny efa voavoronay zao a, any amin'ny tany foana nandevenana an'io anaty vilany mongo. Dia tsy fantatrao hoe ohatrinona ny totalin'izy ireo? Izay indray aloha mbola tsy fantatra raha tsy ilay izy zany a, mamory anao. Dia isaky ny any aho dia manao rakitra, isaky ny any aho dia manao rakitra. Fa io zavatra io izany an, tsy tsy vakiana. Fa raha ohatra io zavatra io izany misy problème anao samy ianao izany, dia izay ny hoe andao aloha hangalana eny amin'ilay rakitra e! Io izany an famonjena an'ilay ohatra misy ny problème ny namana sasany dia ao ihany. Nga nareo mba manana problème? Indraindray misy ihany problème amin'ny maha olombelona ny tena ka! Nga tsy voavonjin'ireo fanafodinareo ireo nareo? Indraindray aloha le fanafody atao hoe eo ihany fa indraindray ohatra hoe marary ny tenana ohatran'izany de indraindray ko indraindray ko misy ny tampoka tsy ma tsy maha lehilahy e tsy azonao tampoka tsy maha vehivavy maha vehivavy tsy azonao idirana de mba hitsatsa ianao Ohatr'izany zao tamin'izay tantaraiko anao tsara nisy namanay ry namanay efa antitra be de misy nisy nefa ny rangaha lehibe zay ko ka io rangaha lehibe io tena dadany ihany zany fa tena resiny le an'le ramatoa lehibe namanay io e resiny zany le fanafody Efa na tena nanana fisamborana mpansavy mihitsy zany io rangahy lehibe io de nisambotra izy de tratrany ity ramatoa be ty novelesiny an'ny kibay reo avelesiny an'ny kibay tapaka ny valahany tsy afaka nitsangana teo tsony ramatoa be ny namany lasa zay zany lasa nandositra ramatoa be tavela teo satria zay ve ho tratry eo koa dia zay lasa naterin'olona tany ambaravarany amin'izay ty ramatoa be ty tonga teo ambaravarany nalemy tsy afaka nitsangana teo dia io namahana namakiny an'ireto namakiny an'le kesy zany tsabona hikarakarana an'ity ramatoa be ty Fa zay ndray zany a rehefa amin'ny atoandro mody tsy tsy mananina anao an-dramatoa be ao fa ny havany ihany fa rehefa amin'ny alina zay a tonga ao daholo zay rehetrarehetra mpansavy namany mananina azy mikarakara azy mamadibadika azy ao ohatraohatrizay zany le fomba le anaovana an'io rakitra io e Rehefa mivoaka any ny olonareo, mba azonao tantaraina ve, matetika mantsy rehefa indray hoe misy olona maty, tonga any nareo manao rodobe be, mitsoka labozia, marina ve izany? Eto ianao nenitorazia sy mba afaka mitantara an'izay ve? Eny tompoko, tena marina tena marina mihitsy ireny, ary rehefa misy ny maty an, ny mpanisavy moa izany dia tsoriko tsara mihitsy aho fa faly maty, Io fahatiny azy tena tiany io ary tena lalaoviny mpansavy lalaovinay mpansavy mihitsy io dia miditra ao an-trano izay manao manao ramanjaviny izay e tafiditra ao izay tsofinay ny jiro ao aroninay ny vavan'io olona maty io ohatra ohatran'izay nataonay ao rehefa tonga dia tsy maintsy hoe mananina kely ao amin'io razana io izay e mitsitsika mitsitsika ao ohatran'izay nataonay ao Dia rehefa avy eo ny mpiandry faty ataonareo ahoana? Ny mpiandry faty izany eo amin'ny maha-mpananovanay amin'io fanafody efa lemena eo amin'io fanafody io e! Dia tsy mahay, tsy mahita an'izay ataonay ao anatin'io razana io izy. Ohatraohatr'izay izany ny fandehany io. Ary rehefa eny am-pandevenana, tonga eny koa ve nareo manao ranomason-joria ireny sa? Tonga eny, tonga eny, tena tonga eny tokoa izay. Ary zay ara no tena tongeny tongeny alohan'ny hanina mihitsy. Mbola alohan'ny handevenany an'io faty io ara dia efa zay no tonga mitsitsika eo amin'ny vava fasany io satria mbola hitady fanampiny indray zay mbola ho lalaovinay ohatr'izay le fandehany. Firy zao ny faty efa nololovinareo a? Ianao manokana no teneniko a! Tsy lefy nangaroninao ny vavany e. Ny faty aloha le faty efa lalaovina efa tsy nga matoky efa tsy voaisako tsony ka fa maromaro ihany hono le tsy mahay manisa a. Ianao ve tsy arahan-dolo sa voarin'ireo mpanao feon-tsary ry Lolo? Misy mantsy ny hoe arahan-dolo sa ry Lolo ireny mihitsy ary no manao. Aa tsy arahan-dolo fa io mihitsy io Lolo io mihitsy ary no tena Tena an'le fanafodinay zany satria io faty io ihany no hoentina hamasinina miaraka an'le tapaka azo etsy ka! Tsy araha mitsy. Mba tiako hiverenana ny ao anatin'io vatanao reo, misy vata firy reo, valo, valo kelikely, inona avy, misy bibilava avy ao anatin'io sa de inona ihany koa mety ho hita ao anatin'ireo, azontsika sokafana ve rehefa avy eo? Ie, azontsika jerevana fa. Alohany aloha, alohan'ny hamahana an'io voly vato io aloha dia ho lazaiko ihany sao hanao matahotra satria ny ao anatin'io a zavatra mahatahotra daholo daholo daholo mihitsy ary misy ataoko hoe manitra dimy no ompiako ao ao anatin'ity ihany mihitsy misy zanaka vorondolo kely ihany a Ka sao ianao mataotra dia mifanafody moa ny karazam-batana retsaretsy ireny e! Tena raha ohatra ianao hoe mbola tsy dia fahitanao aloha ilay izy, mety hatahotra ihany ianao ka asa anao izay eritreritrao raha hijery anao asehoko. Hay, jerevantsika avy eo, firy ny vorondolonao? Ny vo- ny vorondolo ao izao ny zanany hita ao izao aho eo amin'ny fito eo ny zanany kely vao vao teraka ao, fa ny reniny moa mandehandeha any izy rehefa rehefa atoandro izy dia mandehandeha any. Fa rehefa amin'ny hariva izy alina izy dia hihinan-kanina izy ary dia tonga ety ihany izy fa hanan-kanina aloha. Ahoana no ataonao rehefa mamaha kanina an'ireo vorondolo ireo? Misioka fotsiny aho, misioka, misioka toko, misioka aho dia efa fantany fa tonga izy dia efa ao amin'ny tonga ho ananao dia efa fa io moa hitanao io varavarankely io, io efa misy somary ohatran'ny varavarankely lavakombarika io Eo izy miiditra de voareto ireto ny famahanana le sakafony. Ary le sakafony inona avy? Ah izy ndray tsy mifidy fa karazana sakafo zany hoe vary, loaka, ze mena ho azy eo zany de efa hohaniny daholo e! Fa le tia zava-tsy tia. Le mantsato iny tsy maintsy anokanana hena isan'andro isan'andro ary tsy maintsy atao hena matavy. Inona aiza no ahitanao vola anaovana hena sa nareo mpamosavy manao mazimazia dia tonga eny fotsiny? Ary le mpansavy ndray aloha de ity le arak'le voalaza iny hoe le manao rakitra foana. Dia ma efa fanaovana rakitra izany, dia amin'io izany ianao no tsy maintsy hoe mba mananina kely le a sakafon'ireto fiompiana ireto. Inona ny asanao nenitoa Razisy amin'ny andro atoandro? Ny asako izany amin'ny a amin'ny a amin'ny andro atoandro a dia ohatry ny mambolimboly eny aho e! Izay ny a izay ny asa ataoko rehefa amin'ny andro atoandro. Ny olona ety an-tanàna ve mahafantampatatra anao hoe mpamosavy ianao? Misy aloha ny sasany mahafantatra ihany fa misy ny sasany tsy mino e! Fa misy ny sasany tena hoe tandremo iny! Tandremo iny fa zanak'i Rano no efa matiny iny! Ohatrohatr'izay izany ilay izy. Fa ny sasany nefa mbola tsy mino hoe izay aloha tsy mino raha tsy ny masonay no nahita fa izay mbola tsy nahita azy nitesiteroa e! Ary ianao ve mba mandeha vava ka amin'ny andro mazava. Mandeha amin'ny vavaka tokoa satria ny antony ivavahana. Finoana eto aloha ny anarana finoana a. Ny antony ivavahana hanafenana an'ity ratsy atao ity e. Satria hoe olona mpivavaka be ka izay mihitsy no nataon'ny olona sasany. Olona mpivavaka be iny ka ahoana ny amin'ny samy fa nareo tena ohatr'izao. Izay izany hanaromana an'ilay ratsy atao izany e, ny andehananay mivavaka, mivavaka mihitsy izay. Fa tsy hoe manompo tomporoa ianao. Aa. Tena tsy hoe manombotombo porofo fa le vavaka zany atao hoe fiatsaram-belatsihy e, hanasaromana an'le ratsy ataoko ohatra fa nenay ity tena tomponay a, ity ihany nenay no tena tomponay aloha. Raha ho antsoina eto ve zao le fanahy sy hoe ampiresahana eto mety miresaka izy amin'izao andro mazava zao sa? Any izy ndray aloha raha zao andro mazava tsy miresaka fa amin'ny andro alina le fahaniny ihany, raha amin'ny andro alina ianao no tonga ato aminay eto de tena hitanao tsara hoe tena miresaka marina. Amin'ny andro alina moa no tena tokony hoe fotoana nandehanana taty aminao fa malaza mpamorika loatra ny ety aminareo dia sao ho maty an-dalana ety ny fiara nentinay. Isaorana ihany koa ny sefo fokontany izay nitondra anay taty aminao ary isaorana ianao nanaiky hiresadresaka aminay. Io sefo fokontany io, inona ny antony hoe tsy hanaparitahany amin'ny olona hoe ianao mpamosavy? Sa mba mahazo tsolotsolotra kely any aminao izy io? Ah ka izy aloha tsy maintsy mba omena kely ihany ary izy koa mitandrina eny e. Mitandrina eny izy izany dia tsy maintsy hoe tanany tsara le secret fa raha ohatra hoe ianao no manaboraka an'ilay secret a, tapaka ny tendanao e. Raha za zany zao manoro hoe atsy no misy an'i nenitorazia sy. tapahanao ny tendako. Tonga aty tapahana ny tendanao aloha tsy tsy eto raha ohatra hoe mivoaka ity secret ity fa ity zany efa hoe confidentiel de efa zay. Manahoana sy manahoana ny fiaim-piainanao? Manambady ve ianao? Manan-janaka ve ianao? A za aloha manan-janaka fa tsy manambady aho. Lahy sa vavy io zanako io? Lahy sy vavy. Zanakao reo koa ve ho fanina ho mpamosavy sa. Io aloha zao mbola eritreretina hatreto fa rehefa ohatra ve ary na tsy maintsy hoe iza ndray nandova mama fa tsy maintsy hoentina ny ray amin'ireo izy dahy reo e. Firy taona reo zanakao reo zany? Eo amin'ny fito ambin'ny folo taona eo ny ray de roapolo taona ny ray. Iza ny vadinao? Aza aloha tsy manambady tsony. Iza no nabevokanao zany? Raha ohatry ny hoe vady hanina teo fotsiny e! Zay fotsiny ny naha. Mipokapoka kely reny? Teny amin'ny sisisisiny teny. Zay no nananako an'izy tary eo. Ody fitia no nanaovanao azy sa tena hoe fitiavana manokana mihitsy? Ah ka ody fi-, zay no tsy nampahatezan'le izy e! Ody fitia zany de efa ohatran'izay de lasa le ry. Samy hafa ny rain'ireo sa anankiray? Samy hafa ny rain'ireo, samy manana ny dadan'ireo. Tena io zao firy taona? Za zao eo amin'ny fito amby telopolo taona eo. Zany manoloana ny ity tanàna ity aiza ho aiza eto mipetraka ireo mpamosavy namanao dia inona ny antom-piveloman'ireo ihany koa? Ny sasany aloha miara-mipetraka aminay eto a. Eto Alatsinainy. Alatsinainy manko zao ty tanàna misy antsika ty, misy anay ty. Ny sasany any any Antananarivo any, Analamahintsy, ny any Sabotsy Namehana, be dia be e! ary zay tonga hatrany tonga hatrany zay rehefa mandeha hoe ary indray tsika amizao e! Efa lasa any, ary indray tsika amizao e, efa lasa any. Iverenako eo amin'le fomba famisavianareo, ahoana le fomba famisavianareo ny olona? Ohatra, raisinareo ve ny ditognony sa le lamba miasa, ny sakafo hoanina? Eto ianao a, nenitorazisy a, mba tantarao hoe karazana ohatran'izao ny fomba fihetsiky rehefa mamisavy olona ahako. Eny tompoko, Eo indrindra, arakaraka izay ilaivanao, izay itiavanao anazy izany hoe izao no ataoko an'ity olona ity. Ohatra izany, voakanina no voakanina no tianao atao amin'iny olona iny, dia hanina hohaniny eny moa no hananovanao, tsy tianao iny. Fa raha ohatra indray hoe ny diany no hananovinao dia raofina ny diany iny, dia efa hoentinao

Dia afaka manasitrana ihany koa ve nareo hoe ary rehefa zay an dia afaka ho esoriko dia ataoko miverina amin'ny laoniny ity? Raha ohatra ohatra, raha ohatra ohatra aloha hoe ity dia tsy tsy miboraka ihany koa ny secret amin'izay zavatra izay dia afaka mana afaka manao izay. Izany hoe mitady vola kosa nareo? Dia vola ihany, vola. Ilaina ny vola ka vola no izatro ny tenany. Ary manahoana no ataonareo le amle olona le hoe lasa bala reny, inona ny zavatra ampiasainareo? Raha vao le fanafody no tianao lazaina sa? Na fanafody na ny fihetsika ataonareo. Raha vao le ho lasa adala zany an! Dia tsy maintsy atao izay azahoana an'iny rova ambany iny. Inona hoe tsy voatery hoe iny lamba indray manontolo iny, fa rehefa ilay hoe lamba nikasika teny amin'ny hodina kely iny ary, efa iny fotsiny no entina atsy an'ilay fanafody atsy. Dia antsoinao ny antso atokavinao amin'ilay fanafody ao, dia antsoinao ny anaran'iny olona iny, ity olona ity an, tiako ny atao, hampalaza-dalana ity, ohatr'izao sy ohatr'izao an, dia atokavina ao. Eo amizay no miresaka aminao amizay le zava-dratsy ny hoe zay zany de efa vita io de ty lambany ty alefaso makary aminy anina ary de lasa iny ohatra alefanao alefa any am vazimba any le lambany iny otrizay de efa lasa amizay io olona io. Nga miresaka am vazimba koa nareo? Miarako reo. Miarako reo na any am vazimba miaraka mitsiny le fanafody fanafody lay ato miaraka miresaka miaraka am vazimba e! Otrotrizay le izy. Ahoana indray le vazimba zay? Le vazimba zany any anaty any anaty any anaty any any tsy hita maso any e! Karazany milevina any anaty hotsakotsaka any misy andre misy anreto vazimba reto. Dia enareo ve rehefa manantona an'ireo any ireo mba mangataka ihany koa hoe omeo harena izahay sa le hoe le le hery afahanareo mamoriky olona ihany no tadiavinareo? Ah mangataka ka mangataka na ny famorehan'olona aloha tena angatahana tena angatahana io fosana satria ah. Io zany raha fa mahavita an'io zavatra io aho de mahery foana zany ty ty hanina ato ty e satria ohatry ny karazana hoe mila aina mila mila le faty io zany ny tena hoe an heriny ty fanafodinay ty. Zany hoe raha vao tsy mahita faty nareo de. Raha vao tsy mahita faty zany zay a. Dia ohatry ny hoe mananonana fa io izany tsy maintsy miezaka foana izay, tsy maintsy mahita, izay no mampatonga anay hoe lasa mandeha any amin'ny tany lavitra any satria tsy tsy ho ary hoe hisy foana ato amin'ity toerana misy anay ity, dia mandeha lavitra any, mandeha lavitra any. Tsy reraka ve nareo ny hoe mandeha lavitra ao anatin'ny hoe andro iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny telo izany nefa toerana lavitra be no alehanareo? Ka tsy reraka aloha Fa ianao zany efa hentiny le fanafody de ohatsin'ireny manidina ohatsa volomborona e ohatsa ohatsireny zany le izy fa tsy matsiaro reraka mihitsy ka. Ato an-tranonao aza izao nentorazis a, misy vata eo amin'ny fito ora eo, inona ihany koa no dikan'ireo kifafa fito a, dia ny seza pongo fito izao ireto petrahantsika ireto a, miaraka amin'ireto petrahantsika asainao ireto, inona ihany koa ireo labozia fito ireo. To fito fito daholo ny isany. Ka zay misa masina zany io fito io zany a manandanja be io aminay mpanisavy isa masina io fito io fa tsy maintsy atao an'izay tsy maintsy atao an'izay fito zay foana zany ny zavatra rehefa hoe ilaina mombamomba an'le ty zavatra ataonay ty e. Ny menaka Hividiana eny an-tsena io menaka omby io sa nareo ihany no. Ny menaka tsy vidiana tsy vidiana vita fa mividy tsy hena omby matavy tena faran'izay matavy ireny zay na tsafin-kena de tanehana iny de iny no alaina menaka. Hono hoa nentora zisy miresaka aminao zao iny ireny tongolo gasy zay ireny mifatofatotra ny volonao ireny sa iny ireny. Ah reny zao karazana fanafody reny e. Fanafody daholo reny mba tsy maintsy asiana an'ireny azon'ny hitanao ihany e! Manoloana ny mpiara miasa aminao izany hoe ireo mpamosavy miaraka aminao misy tanora ve sa tanora